Deňiziň arassaçylygy. Garawul ejesinden sorady. Eje jan, bu deňiz nädip beýle arassa bolup bilýärkä? Ejesi oňa seredip ýylgyrdy we Ony nämüçin soraýaň? Aý, birden bilesim geldi diýdi. Onsoňam deňizde hapa bolup biljek zat kän-ä. Olar nirelerdir bir ýerlere ýitirim bolup gidýärler. Olar ýitip gitmese, deňiz örän hapa bolardy. Emma deňziň örän arassa. Munuň nädip beýle bolşuna men-ä näçe oýlansamam düşünip bilmeýän diýýär. Ejesi ýene ýylgyryp oňa çuň manyly seretdi. Soňra, Men muny saňa nädip düşündirip bilerkäm diýdi. Näme men düşünip bilmez diýip pikir edýäňmije? Sen entek ýaş bolýaň, ýogsa men saňa düşündirerdim. Aý eje, men indi ýaşam däl, gowja diňlesem düşünerin diýdi. Soňra nurly gözleri bilen ejesine seretdi. Üns berip ejesini diňlemäne başlady. Ejesi, Garagöz, soragyny düşündireýin diýip netijä geldi we düşündirmäge başlady. Balam, bu deňizde hem arassaçylyk geçýän bir topar işçiler bar. Şonuň ýaly işçiler biziň şu öz bedenimizde hem bar. Isleseň deňizdäki işçileriň käbiri bilen tanyşdyryp bilerin. Bala begenip, Örän gowy bolar eje, höwes bilen! Ejesi, Hany, gel onda. Men seni deňizdäki baş arassaçylyk geçýän işçi bilen tanyşdyraýyn. Ýaşajyk Garagöz begenjinden ýaňa guýrugyny iki ýan oýnadyp ejesiniň yzyna düşdi. Eneli-ogul ep-esli ýol geçdiler. Daş-töwerek örän arassady. Olar ençeme ýol söküp, gezmeli menzillerine ýetdiler. Gelen ýerlerine gyzyl, ýaşyl, gök, mawy we başga-da dürli reňklerde janly-jandar bardy. Olaryň käbiri ullakan bolsa-da, içlerinde göze zordan ilýänlerem bardy. Garagöz bu reňbe-reň jandarlary görüp örän geň galdy. Ejesi, Ynha, balam, şu dostlarymyz gije-gündiz deňizi arassalaýarlar. Bular arassaçylyk işleriniň ägirtleri. Bu sözleri diňläp oturan Diňe süzgüjiler bu biziň wezipämiz diýdiler. Aslynda bu işi bize öwreden beýik Ýaradandyr diýişdiler. Ýaşajyk Garagöz ejesine, Olar kim barada gürrüň edýärler, eje? Ejesi ozaly bilen deňiz sürüjilere seretdi. Soňra balasyna manyly seredip, Elbetde, olar bize jan bagyş eden Biribardan gürrüň edýärler. Garagöz. Aý eje, bärde düşünmez ýaly näme bar? Biziňem eýämiz beýik Biribardyr. Ony bilmeýän ýok ahyryn. Ejesi. Ynha deňiziň päk, arassa bolmagyna bolsa şu owadan jandarlar sebäp bolýarlar. Hany olara salam ber diýdi. Garagöz olara seredip ýylgyrdy. Soňra çekinibräk Salam diýdi. Deňiz süzgüjilerem bir ses bilen Waleýkim essalam diýdiler. Ejesi, deňiz süzgüjilere ýüzlenip, bu gün deňiziň nähili arassalanýanyny sorady. Menem oňa sizi görkezmäge geldim, arassalaýjylary gözi bilen göräýsem diýdim, diýdi. Sary reňkli deňiz süzgüji. Gel bakaly! diýip ýanyna çagyrdy-da, onuň maňlaýyndan öpdi. Soňra hem bir zatlar düşündirmäge başlady. Ynha seret, şu deşijekleri görýäňmi? Garagöz onuň daş-töweregini gurşap alan deşiklere seretdi we Hawa, görýän diýdi. Ynha, biz şol deşijekler arkaly suwy içimize sorýarys. Ony içimizde mazaly geçiremizsoň, daşaryk, ýagny deňiziň içine goýberýäris. Daşaryk çykaran suwumyz ap-arassa bolup deňize dolýar. Suwuň içindäki gerekmejek hapa maddalary biz alyp galýarys. Şolar hem bize iýmit bolýar. Düşnüklimi? Garagöz, Düşündim, diýdi. Soňra, A onda arassalanan suwlar nädip daş çykýar? diýdi. Sary deňiz süzgüji oňa suwlaryň çykýan deşiklerini görkezdi. Ynha, şu ýerlerden, diýdi. Bir tarapdan gürrüň etýärdiler, bir tarapdanam deňiz süzgüji hapa suwlar alyp arassalap durdy. Ol edil bir ullakan fabrik ýalydy. Garagöz geň galyp onuň suw arassalaýşyna syn edýärdi. Örän täsindi. Soňra Garagöz, Ýeri, sizden başga-da deňiz arassalaýan ýokmy? diýip sorady. Onýança ýaşyl deňiz süzgüji peýda boldy. Ol elbetde bar. Biziň ýaly başga-da ýüzlerçe janly-jandar deňzi arassalaýarlar. Ýogsa-da, Diňe biziň bu ullakan deňzi arassalamaga güýjümiz ýetmez ahyry. Garagöz, Eje, bular gowy, uly iş bitirýän jandarlar eken-ä. Olar biz üçin kän-kän kynçylyklara döz gelýärler. Eje, eger mümkin bolsa, bizem olara kömekleşäýeli. Nähili bolar? Ejesi ýylgyryp, Balam, biziň bedenimizde olaryňky ýaly arassalaýjy organlar ýok ahyryn. Şol sebäpli hem biz olaryň edýän işlerini edip bilmeris. Garagöz muňa gynalypdy. Olara kömek etmek isläpdi. Inalogul ol ýerden gaýtmakçy bolup durkalar, ýaşyl deňiz süzgüji gepe goşuldy. Sizde suw arassalar ýaly organ ýok. Emma sizde ýüzer ýaly ýüzgüç bar ahyryn. Siz deňizde ýüzüp ýören mahalyňyz bize kömek etýäňiz. Garagöz, O nähili bolýar? diýdi. Siz ýüzeniňizde özüňiz hem duýman deňizdäki ullakan hapalary, zyýanly maddalary owunjak edip bölýäňiz. Soňra biz aňsatlyk bilen suw arassalap bilýäris. Düşnüklimi? Garagöz muňa çyndan begenipdi. Deňizi arassalamakda özüniňem peýdasynyň degýändigine çyn ýürekden begendi. Deňiz süzgüjiler bilen mähirli hoşlaşyp, yzyna gaýtdylar. Olar henizem deňzi arassalap ýördüler.